דאס וואס בחורים פילן ביי זיך אינעווענדיג, פילט ער זיך ליידיג, ער פילט ביי זיך שלעכט, ער פילט ביי זיך ער ווייסט נישט וואס צו טון, די טאג איז אים לאנג, די נאכט איז אים לאנג, די וואך איז אים גאר לאנג, און די זמן איז אים, יוי, גאר לאנג, און ער ווייסט נישט וואס צו טון, און וואס טו איך, וואס גיי איך שלאפן, און וואס שטיי איך אויף, און וואס איז יעצט, און וואס איז פריער, און וואס איז מארגן, וואס זאל איך אויפשטיין, א בחור פרעגט מיר וואס זאל איך אויפשטיין, זאג מיר פארוואס זאל איך אויפשטיין, וואס איז מיר שלעכט צו שלאפן. פון וואס זאל איך אויפשטיין? זאג מיר, האסט א סיבה פארוואס איך זאל אויפשטיין? ער איז אינעווענדיג צעבראכן, און ער ווייסט נישט פון וואס ער קומט. ווען מ'זאל אים זאגן אין די יונגע יארן, איינער פרעגט מיר היינט א בריוו, הער א חידוש פון א בריוו, פארוואס? קודם באדאנקט ער זיך, כ'האב אזוי כ'האב אזוי הנאה פון די דרשות און פון די חיזוקים און פון די סכת, אבער פארוואס דארף מען אזוי סאך רעדן פון קדושה, פון פגם הברית? אנשטאט זיי זאלן נעמען די מי און די אימעיל אדרעס פון אנדערע ישיבות און פרעגן אנדערע ישיבות פארוואס רעדט מען נישט צו די בחורים פון פגם הברית, פרעגט מיך פארוואס איך רעד צו די בחורים מען זאל אכטונג געבן פון פגם הברית, וואס דארף מען אזוי סאך רעדן פון דעם? ווייל ווי מער מען רעדט פון דעם אלץ מער וועט מען אראפפאלן אין דעם. זייער א וויכטיגע זאך אז א מענטש זאל זיין א מכיר את מקומו. מיינט מיט א מכיר את מקומו? ברוך ווייס מיינט א מכיר את מקומו? אנערקענען דיין פלאץ, וואס וואס מיינט דאס? זאג די טייטש ברוך, וואס מיינט דאס? א מענטש זאל וויסן אין וואס זיין זיין זיין זיין פארשטאנד גייט, אין וואס ער האט א האט אן אהנונג, אז איינער וואס איז זייער גוט, ער קען זיך זייער גוט אויס אין קארס, זאל ער זיך אריינלייגן אין קארס, איינער קען זיך זייער גוט אויס אין מאכן פלענס פאר בילדינגס, זיך אריינלייגן אין פלענס, אבער איינער פארשטייט צו בחורים, איינער ווייסט וואס טוט זיך, וואס גייט פאר אונטער די דזשעל, איינער וואס גייט פאר אונטער די שיינע וואלנע ציצית, איינער וואס ווייסט וואס גייט פאר אונטער דעם שיינעם שאקל אין בית מדרש, אקעי, אזא מענטש דארף עוסק זיין אין דעם, אבער איינער וואס האט נישט קיין אהנונג וואס מענטשן גייען אריבער, דו דארפסט אריינשטופן די נאז אין פלעצער וואו דו באלאנגסט נישט, וואס דו פארשטייסט נישט, איך מיין. זעט אויס פון דיין קשיא וואס דו פרעגסט אז וואס דארף מען רעדן פון פגם הברית ווי דו האסט נישט קיין השגה וואס גייט אריבער אויף מענטשן. כ'מיין פארוואס זענען בחורים צובראכן? פארוואס זענען בחורים אזוי צוקלאפט אינערליך? פארוואס? נו, נעבעך ווייל קיינער האט זיי נישט געזאגט אין די יונגע יארן אז ס'איז דא א זאך ווי קדושת הברית, אז ס'איז דא א זאך ווי זיין אפגעהיטן, מ'דארף אכטונג געבן ווי מ'לייגט די הענט, מ'דארף אכטונג געבן וואס מ'טוט, מ'דארף אכטונג געבן וואס מ'קוקט, מ'דארף אכטונג געבן פון שלעכטע חברים, איז דער נעבעך אראפגעפאלן, איז ער אזוי צובראכן ביי זיך, אז יעצט העלפט אים גארנישט. העסט קוקן, ער האט שוין געקויפט א נייע הויזן, האט שוין געקויפט נייע שיך, האט שוין געקויפט א שיינע קאפל, אבער ער איז אינעווענדיג אויסגעלאשן, אינעווענדיג צובראכן, און קיינער קען אים נישט פרייליך מאכן, נאר די הייליגע רבי וואס דער רבי האט די עצה פון די דרך הלימוד, נעם א משניות און זאג פרקים משניות, דו הערסט שמעון? פרקים משניות דאס מאכט א מענטש זאל זיין פרייליך, נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק, נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק, דאס מאכט פרייליך א מענטש, דאס מאכט פרייליך א מענטש, חוץ פון דעם ווערט א מענטש נישט פרייליך.